Tuufa kan ngeihnak hmasa bik a si lai. Pathian he ṭha tuk hringhran i pa ling le sasul cachim hlah, kanmah nuva hna hi Bawi ṭhaser dat van neih bak hin kanmah nuva he kun a daw te sakup cung kanmah le kanmah nan va zoh le nei niam tiin cutluk cutluk cun ke kan ti khan dawtnak kha kanmah le kanmah Bawhte sinin kanmah cung hrim ah kan dawtnak a lang timi kha a thar in kan hmuh ṭhan ca he kan i lawm tuk hringhran. Atu ah Chairman pa te van chim bak khan Psalm za le kul sarih pathum ah cun Ngakchia hna cu Pathian sinin hmuhmi mi hotu an si, thluachuah pekmi an si ti nan Mirang ah cun khawma te van tuah ṭhan le a ti chapmi cu Dafruit awk dawawm ruat a ti. Nu nau inn kha Pathian nih thluachuah thluachuah a pekmi in a theih lai si tiah Marang a sinah khan a van teh cham a si. Cucaah cun chim duhmi cu minung kanmah hi human value a mi le minung kanmah nih zeitluk in dah a sunlawi timi kha

Cu hlan ah thlacam kan cah hlan ah a hnu le sui nu fa cawm hrimhrim ah hin keimah keimah kong an i lawmhnak mi hi chim ka duh pu le nih hi ti bantuk zawnruahnak tu le cungah an dawtnak le an zawnruahnak Pathian sinah thluachuah an han tuahmi a sunglawi tuk mi si hmailei zongah nungdamnak pe hna selaw nunga saunak Pathian nih pe ko hna seh ti kha chim ka duh naute in mei lio ah tawng nih A dam ko lai, aa chuak ahcun phung cu ko cu a ṭha ko lai, thinphang hlah, Pathian nih a damter ko lai ti kha ka biadih khawhnak a si i kan lau ngaingai i kan nupa cun Lidia nu hna, Kaw ka ruahmi cu ka kal lai te khan, a Pathian, Bawipa, nangmah tu nih nun damnak pe ko, hi fate hi a nunnak nangmah nih zuah ko. Cusang bu i a cami si seh.

Inn kha check u law vi kha ka si ca cun kum sawm nga ka tlin lai i cu kum sawm nga chung cu Khrihfa ka si ka hngakchia ka chuah peng Khrihfa ka si ka theimi ka hmumi Baibal ca ka theimi vialte kha ka zung tatang mi sa zung tatang ka rak chim lai ka palhnak si ngai tung timi khi

Jakob nih fapa hleihnih a hrin hna. A leikhatnak Josef a si. Josef nih fa pahnih a neih tikah a pa dam lo. A pa dam lo tikah a pa an zoh i a pa a pu ai lawm tuk. thluachuah pek hna. Nihin hi a tla te lang. Nihin zong kan lawm ve. Cucaah nihin a pu nih a chimh i Khrihfa nih ai thawkmi cu ai dong tiang an dawh timi khi charsan in Khrihfa chungkhar hna i Pathian nih a hruaihmi hna zeidah kan tuan awk a si timi hi chim ka duh ngai khakha a ken thiam lengmang kha a ken kawh dingah rak um timi kha chim ka duh. Baibal ca kaa thummi Lentikas kul Pathian nawlngaih thluachuahnak ti account sinah tang long hihi pakhat da sim ko kul pakhat in pakhat in ka rel ko la sau bi ka lam panga bi nan ni ni anmah i kun awkah siasal nan i ser lai lo i ṭialmi melem siseh tung siseh nan bun lai lo. Cun nan ram chungah suimi suimi lung nan phun lai lo, zeicahtiah keimah cu Bawi. Mathai pei kua paruk he ka zoh seh cun.

Van hna, Khrih nih Khrihfabu cu a dawt i a nunnak a pek bantukin nannih zong nih nan nulepa, nan nupile kha nan dawt tuk hna awk a si. Dawt. Dawtnak kong chim. Eh, hi Efesas mah hna chunglei lo thing a relmi thing van ṭhel ti cu a fiang. Ti le dawt changpa nam lo in dot dot cu kan theih om cu nuam hna khi va hal lo van ne tik ah zei bantuk dah na duh zu ding lo mi a fel ning kan malik hi dot nak si lo kan nu pilan ha kuat hna si kan na dot tu ye Khuami chungkhar nih an ngaihchia dawtnak a tling bal. Dawtnak zeidah a si? Kei nih dawtnak tiin ka ruahmi cu dawt awk tlak nupi a simi cu tangah dawt lai timi kha cungah ka chim cang. Bia a ngaimi a si lai.

Dawtu Pathian, Bawipa a ka sang. Mi kha sinah lawmhnak kan chim. Tu chun, tu zanlei caan ah Bawipa ka fale bia kan ei tak ti bangba a si. Bawipa minung a caan i Culawng si lo, Bawipa na ka kipi tu zanlei caan, tu chun caan kan i tonnak un a dih kum pinlei zongah Bawipa kannih pakhat cio kan lawinak le kan um kan kalnak siseh Bawipa na kut khi a kan in pek i tein tuchun ni ceu awk zong kan hman khawh cio lai caah zong Bawipa na sial umnak kan cim. Jesuh Khrih na min lawng bochan na sial um lomi kha kan cam kha Pathian. Amen.

Halo, lai lei ummi kan chungkhar hna nan dam cio hna maw? Kan nih kan dam lio a si. Kan nih family te kan si ko hi. Kan fapa te le kan nu le keimah kan ngai tuk hna. A inn hnu a langmi hi kan umnak inn cu si Maria pa tein a tang deuh ah hin kan nih